Adɛn nti na wotumi so dae na biribi ato wo wɔ daeɛ no mu? Wobɛsɔre na ayɛ wo dze. Ɛyɛ wo ara na wokɔ no, nti wo wo body no yɛ wo body bi a ɔso daeɛ a ɛno na ɛkɔ. Wo ne wo ba te fie, wo ba barima, obi fa no to, wonnya word. Ɔkɔ ne abɔ no kɔdɛ na ɔde aba saa ara. Wohu sɛ ɛno nso no akɔduru baabi a. Ɛde honhommɔnesɛm nenam ho. Ɛnnɛ topic no obiara nyi naso mu yie. Atifi asɛm no yɛ secret societies. Secret societies. Secret societies ɛyɛ deɛn? Ɛyɛ akuo akuo bi a. nnipa bi nam akwan ahodoɔ bebree so atete a, saa akuakuo no wɔ dwumadie a ɛsi wɔn ani so a wɔredi. Na mmom societies no bi wɔ hɔnom a bebree aba yɛn system no mu a, nneɛma no a wɔreyɛ no, ɛyɛ evil. Na me ne wɔn, yɛteɛ baabi, na na yɛn tirim fann, yɛteɛ baabi, yɛnnwen bɔne. Wobɛhunu sɛ abɔfra keteketekete bi wɔ fie hɔ. Nkyerɛkyerɛ ankɔ ne tirim yie. Ne nteaseɛ annu mpɛnpɛnsoɔ bi. Anibere bi baa n'afa. na ɔde ne ho akɔ akɔdɔm saa kuo no. Na na ɔde ne ho kɔdɔm kuo no a, na ɔde aba abɛsɛe abusua, innocent people a wɔnnim biribiara. Nti, sɛn na ɛteɛ? Yɛmfa mfiri angle wei. Na na seesei, yɛn a yɛtete mmɔfra no, yɛnte aseɛ prɛko pɛ sɛ sɛ w'adwuma yɛ baako na sɛ wobɛwo a, w'adwuma no increase kɔ bɛyɛ five. Mmɔfra no ho wɔ adwuma ankasa. Ɛfiti berɛ a wobɛwo no kɔsi sɛ ɔbɛyɛ panyin te sɛ Nana Yaw Asante Siaw a wobɛgyae ne bra ama no sɛ ɔno ankasa mmɔ ne bra no. na na nneɛma bebree wɔ mu. Mpo ɛduru baabi a yɛanyia bɛyɛ Nana Yaw Asante Siaa no koraa no, still no ara no yɛhia sɛ mpanyin bɛtenetene yɛn wɔ baabi a yɛn nteaseɛ nnuru yɛn. Yɛnhwɛ kane no sɛdeɛ na nneɛma si kɔ so no. Seesei woyɛ ɔwofoɔ a, mepakyɛw bue w'ani hoo na ma w'aso nna fam na yɛ very careful wɔ wo mma nteteɛ mu. Na na wodi adwuma nko ara akyi a, wo nsa bɛka sika no, wode sika no bɛtua adeɛ a mfasoɔ nni so. Sɛ akwadaa no nnya nteteɛ biara, yɛ society wei sɛ wogyae society sɛ ɔntete wo ba ma wo a, product a ɔde bɛbrɛ wo no anaa abɔfra a wɔbɛgyaa no ama wo no, woyi bronsam a ne deputy chairman bɛyɛ wo ba no. Nti ɔpɔn yɛ busy schedules ne yɛ adwuma nyinaa. Mɛsrɛ ɔwofoɔ biara sɛ, ma wo ba anaasɛ wo mma no mmɛyɛ adwuma kɛseɛ baako nso wɔ w'akwan mu. Hyɛ da nya berɛ ma wɔn na nsɛm bi nkɔ wɔn tirim. Hyɛ da nya berɛ ma wɔn na fa wɔn fa ɛkwan bi so. Hyɛ da nya ɛberɛ ma wɔn na ma wɔn nteaseɛ bi sɛdeɛ wobɛtumi biara. Na ɛfɛ ɛbɛyɛ dɛ sɛ wɔn mma a wɔawo wɔn, wɔbɛba abɛyɛ atitire a bɔne biara nnim. Ɛbɛhyɛ wo anuonyam asan ahyɛ Onyankopɔn nso anuonyam. Ɔwofoɔ bi wɔ hɔ a ɔdwene sɛ ɔyɛ wild. Wobɛtumi ayɛ wild paa. But yɛnyɛ berɛ wei sei a, internet ɛna ɛdi he wɔ information flow mu. sɛdeɛ nneɛma si akɔyɛ no, ɛkwan a ɔba no bɛfa so a ɔbɛtreke wo no, Nana, wobɛbɔ wo nsam ama akwadaa no. Wo deɛ yɛmfa mfatoho nketewa wei sei. Ɛkane no, hwɛ bɛrima a wahu abaayewa a ɔsɔn obi a wapagya na ɔpɛ sɛ ɔne no keka. na ebi a wɔtu anamɔn baako mmienu mmiɛnsa bi ansa na yɛawareɛ. Well obi wɔ hɔnom a ɔno ɔkeka a ɛnyɛ awareɛ ntia but ɔde bɛdaadaa wo. Hwɛ adeɛ, ɛkane no ansa na abayewa bi a watu w'ani asi ne so sɛ wopɛ sɛ wo ne no tu saa anamɔn no wo nsa bɛka no mpo no hwɛ. Amane a wobɛfa mu. Because nipa no Ebia ɔne ne maame firi afuo mu ba a, ɔkɔhyɛ fie no asɛ gyaade hɔnom, ɔde hɔ ti du a, ɔnnya mpue. Ɔmpue biom. Enti wo na wobɛtena ase ahwɛhwɛ baabi a ɔfefafefa. Wobɛtumi akɔbɔ ne line baako so bɛyɛ one week, wo nsa nka no. Ɔmpue rɔfrɔf. Ɔbɛpue bi a ɔne ne maame, ɔbɛpue ɔne ne papa. Kyerɛ sɛ time biara no wayɛ occupied. Ɛna saa berɛ no nso, wonnim na ɔkɔtu anammɔn rɔfrɔf na sɛ ne maame anaasɛ ne papa kɔnya tipɔf no a, ntɔragye de bɛba wo fie hɔ no, w'ankasa wobɛte scores. Enti na nneɛma yɛ den kakra wɔ saa kwan no so. Nana, mpo sɛ wotumi manoeuvre wo ways out na wo nsa ka abaayewa no a, Na na ɔsɛ sɛ ɛkane no barima no nsa ka abaayewa no awie no. Ebi wɔ hɔ a, efie a ɔde no bɛkɔ mu no, wode no kɔ a, ɔpanyin bi wɔ hɔ tumi si peg sɛ, Hɛ! Worekɔ hefa? Memma womma ha, woba ha a, ɔbɛpam wo akɔ fie. Anaasɛ wobɛhu a na wakɔ akɔma tipple de ama wo parents sɛ, Seesei abarimaa bi de wo ba no baeɛ fie hɔnom, me mensuro, mɛtumi asɔ wo nsa de wo akɔ. Wobɛhu a, ɔbɛsɛe wo ba no. Ɛno mpo no still na mperewa nyinsɛn wɔ hɔ. Fa bɛtoto ɛnnɛ yi. Ɛnnɛ mobile phone wɔ hɔ. Nti saa mfatoho a yɛɛyɛ tete mmerɛ no ne nnɛ no, sɛ obi repɛ wo ba baa no de no afa su ɛkwan bi so a, mepakyɛw sesei ɛnyɛ den koraa cos akwadaa no duru level bi a ɛnyɛ den a bɛtɔ phone ama no. Woantɔ phone amma no a ɔno ara bɛboa sika no akɔtɔ bi anaa obi bɛtɔ bi ama no. Woyɛ parent a woyɛ ward a wose womma akwadaa no nkura mobile phone a, ɔde w'ankasa wo phone no ɛbɛtu anamɔn klɛɛ sɛ wonnim akenkan. Nti sɛ obi hyia no abɔnten na sɛ ɔgye ne nɔmba a, ɔde wo nɔmba na ɛbɛma no. Na ɔde ma no na sɛ for the first time ebia ne maame anaa ne papa pɛke a, ohyia nipa no ɔbɛka kyerɛ no sɛ ɛbere sɛn ne ɛbere sei. Me maame mo wɔ around nti wobɛfrɛ ne phone koraa a ɛnyɛ saa time no anaasɛ me mɛfrɛ wo anaasɛ mɛ flash wo na wafrɛ me ɔde wo ɔwofoɔ no wo phone naa ɛna ɛdi dwuma no afei wobɛhu sɛ ɛbɛduru baabi no kakra bi a na wo phone ayɛ dede krenene krenene na message aba so Nti message no ba a, sɛ wonim kan, na wɔafrɛ wo ba no sɛ, Bra na bɛkan message no ma me, na ase nansa yi message ba so dodo. Ɔba no aka kyerɛ wo sɛ, MTN foɔ ne Vodafone foɔ ne Airtel Tigo foɔ no, sese kakra bi a na wɔn asɛn no message. Ɔkan wie yɛ a, na wɔadelete. Ɔbɛfa wo phone no na ɔde akɔhyɛ kɔna bi na wɔayɛ call. Owia no adelete nɔmba no. Ntsi wo se woyɛ wild, o nto fon ma no, ɔde wawo fon no reyɛ nsɛnkyerɛnne, ɔde yi nyankomade wɔ fie hɔ. Wobehu innocent child na ebɔ n'anim, wobo no ɔnyem, wobɛdwen ho a wonte aseɛ. Saa nea system no akɔyɛ. Nana yɛnhwɛ.

abarimaa bi nyin anaa barima bi nyin akɔ n'anim ansa na ohu ɔbaa n'adegyam sɛdeɛ ɛsi teɛ. Anaasɛ ɔbaa nso, mmaa no koraa deɛ na wɔtaa nyin bebree. Sɛ wanhu akwadaa ketewa bi a ɔredware anaasɛ biribi saa a, barima panin paa adegyam, ɛbɛyɛ den. Anaasɛ ɔbarima nso bɛhu ɔbaa deɛ. Ɛnnɛ, ɛyɛ so easy sɛ akwadaa no kura phone no. Mese sɛ ne nsa ka wo deɛ no a, wo phone ɛbrowse, wonim. Ɔbɛkɔ Facebook ɛne obi akɔ akɔdi nkɔmmɔ afa hɔ, ɔbɛkɔ akɔ browse ahwɛ no simple, anadwo wada no na ɔno de firi bonto ɛne ɔde ɔde yɛ nsɛnkyerɛnee.
Enti this time round no, kwane ahodoɔ a mmɔfra no bɛfa so ama wɔn adwene yɛawia no adɔɔso, enti sɛ wo nso woka sɛ menni adagye a mɛka nsɛm bi ato me ba ne tirim a, wobɛhu sɛ ɛde no rekɔ saa ara. Na na yɛfiri hɔnom a, ɛberɛ a mmɔfra no di wɔ yɛn nsam no, ɛyɛ ahe? Dodoɔ no wɔdi wɔ sukuu. Sukuufoɔ ne nkɔla bi nkɔla bɔne no.
Obi wɔ hɔnom a,
tender age, ketewa bi, eh, tatis ɔbɛfa mu no, wopanyin wofa mu a, w'anum nyinaa bɛtutu. Ɛne sɛn? Onim hwee, na wakɔ akɔfa adamfoɔ bi saa na ɔde nenam mu. But yɛwɔ akwan ahodoɔ bi wɔ hɔnom, obi wɔ hɔnom a ɔyɛ lucky, asɔre, ne Sunday school teacher anaasɛ ne Sabbath school teacher anaasɛ ne makalanta teacher a ɔbɛhyia no no tumi bɔ ɛpɔ bi to wɔn tirim a, woboa. ɛbɛyɛ den. Obi wɔ hɔnom a, ne maame, ne papa, wɔtumi hyɛ da bɔ pɔ bi to ne tirim a, ɛbɛyɛ den. Ɛnyɛ den, ebi wɔ hɔnom a, ɛbɛte afa so. Na mmom mennyae nto hɔ koraa saa sɛ akwadaa no ankasa mmɔ ne bra. Yɛn diverte mfiri topic no ho o, secret societies. Enti yɛda so rehwɛ abɛɛfo kwan a ɛnnɛ mmofra no nam so a ɛtwe yɛn de yɛn kɔ bɔne mu. Wo ne wo ba te fie, wo ba barima, obi fa no to, onya wɔ ɛ, ɔkɔ ne abɔ no kɔdɛ na ɔde aba, saa ara, wohu sɛ ɛno nso no, akoduru baabi a, ɛde honhommɔnesɛm nenam ho, ɛba bɛfoforo mo nyinaa ne ɛhonomeɛ na bɛgu mo so. Nti yɛsrɛ ma yɛnnyae mmɔfra no. Yɛmfa wɔn te sɛ adwuma a yɛyɛ no na yɛnya daagye. Woyɛ w'afa mu deɛ, yɛ w'afa mu deɛ, ɛberɛ bi mekɔyɛɛ program wɔ asɔre bi. Mekasa wie na papa no sɔree na ɔse ah abranteɛ wakasa na aka koma Kwantefoɔ sɛ waka koma na eh mmɔfra no ebi wɔ hɔ a bɛbɔ ne so abɔ abɔ abɔ edu baabi a ɛmfa nti ɛno saa no ɔbɛyɛ ne dɛn na meka kyerɛ ne sɛ yɛni fix formula bi a yɛde solve problem wɔ yi ne mmom deɛ mɛka kyerɛ ne sɛ don't give up on the child Mmerɛ no nkasɛm ɔn sɛ obi wɔ hɔ nom ɔsɛ mabrɛ wo.
Mmerɛ no wo deɛ kɔ so yɛ ara kɔsi sɛ bɛsɛ one day ɛbɛ shock wo. Pem na wogu so pem nkwadaa sɛ wɔbɛsesa nneɛma no baako bɛfa. Don't give up on the child. Nkwadaa bi wɔ hɔ a wɔn asɔn mmerɛ paa. Ebi wɔ hɔ nso a wɔn tua. Nti secret societies no sɛn na ɛteɛ? First no sɛ yɛka sɛ obi join ne secret society a, ɛyɛ adeɛ a na ehu nhu mpo na wɔyɛ sie na na ɛnyɛ common wonhyɛ da ehu. Nanso seesei no, nnipa adɔɔso no, na nsɛmmɔne mpo ɛyɛ ayɛ normal wɔ system no mu. Nti wobɛhunu obi akɔ akɔyɛ nyankomadeɛ akɔ consult tumi tumi tumi bi. na wannya tumi. Wafa kwan bɔne so na ɔde ayɛ. Ɔde yɛ a, obi wɔ hɔnom a, na waba na ɔde abɛte asɔre. Ɔde te asɔre a, na ɔde Nyankopɔn din ne Yesu din na ɔde akɔba, na ɔde aplasta na ɔno hyekyere, na ɔde aba sɛ ɔde bɛgye ne din. Ɛnnɛ nnipa nso pɛ nsɛnkyerɛnne, enti tumi no a wakɔgye no tumi, tumi no bi wɔ hɔnom a, Ɛtumi ma wohu deɛ ɛbɛsi but wontumi nyɛ ho hwee. Na ɔka nneɛma na deɛ n'adwene yɛ kɛseɛ nso ɔde adwene kɛseɛ afam ho. Obi wɔ hɔ a tumi a wakɔgye no, wakɔ n'asɔre, ɔde bɛ create problem ama wo na wode aba na wasɔlve ama wo. Wonim sɛ Nyame na ayɛ. Ɛno deɛ, ɔno nko ara na ɛhyɛ dan mu yɛ ne ne nyankomade ne ne bayisɛm ne saa abonsamsɛm. Ɔno nko ara na ɔhyɛ dan mu na ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ. But yɛwɔ bi mu wɔ hɔnom a, ɔno tumi no a ne nsa asɔ mu no a ɔde redi nsɛmmɔne no, ɔsan pɛ ebinom na wɔabɛka ne ho as a group. Nti deɛ ɔyɛ no, ɛno ara na wɔn nso wɔbɛyɛ. Nti ɛhyɛ aseɛ nketenkete, ɛhyɛ aseɛ nketenkete. Nana, wo deɛ bisa zygote. System a yɛwɔ mu yi, ɛnyɛ dan a wobɛnya adamfoɔ bi na wa introduce you to saa adeɛ wei sei, anaasɛ sika ɛho nneɛma. O me ka yɛ nkyɛ biara, madamfo bi tumi ne me kasa ma menya nteaseɛ bi sɛ yɛbɛnya sika kɛseɛ bi. Kɔfa yɛ sika soro na ɛde kɔhyɛ adeɛ mu na ɛhye. Sika no ahye. Sika no ahye. Ɔho lucky a neɛ ne sɛ ankɔyɛ tumi deɛ. Ɛnɛ wobɛhu sɛ obi adi nanamfo akyi ɔmo kɔpɛ tumi na abɔ ne dam. Ɔmo kɔpɛ tumi, ebi wɔ hɔ nom a ne nsa tumi ka. Problems no hyɛ aseɛ sɛ ɛba ɛbɛduru saa ta na nipa no mpo wawu. Adeɛ no a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ma tumi no mo nim na ɛdi dɛm wɔ fie hɔ. Wei bɛsi na wei bɛsi, mo bɛbrɛ saa afei mo nenam mpaebɔ so ne nneɛma ɛnkɔsi hwee. tumi nso bo fu wɔn so a, na sɛ ɔka sɛ odi mu dwuma a, ɛyɛ years bebree o. Aa wokan Bible a wonhwɛ? Nyankopɔn bo fu a, ɔse awo ntoatoaso nnan. Awo ntoatoaso nnan, bɔne bɛn na wɔde ayɛ wo? Wo nana na ebedii saa dwuma no. Enti yɛmmɔ mmɔden na deɛ yɛbɛtumi biara yɛnyɛ mfa nsɛm papa nwura nkwadaa no tirim wɔ saa nneɛma wei sei ho. Nana Sikhi Societies a yɛka ho asɛm sɛ ɛyɛ kuo a nkorɔfoɔ te de di wɔn dwuma no, deɛ ɛnyɛ no dododoɔ no ara no wɔyɛ mogyasɛm. Na seesei radio, television, internet, baabi a wobɛfa biara no sɛ abɛyɛ plain, wɔmfɛre ho, sɛdeɛ wokɔ asɔre no. Ɔno nso ne som no no, deɛ wabɛgye ato mu no no. Enti akwadaa no sɔ TV no a, ɔbɛhu wɔ so. Ɔsɔ radio no a, ɔbɛte wɔ so. Fon no a ɛkura no no, baabi a ɔbɛfa biara, ɔbɛhu. Na deɛ aba abɛyɛ hu wɔ ho, ɛho kakra ne sɛ, wokura fon no a, na pop-up messages reba. Ebi wɔ hɔnom a, wonam Facebook, ebi wɔ hɔnom a, wonam other social media platform biara na wɔayi no aba abɛtɔ mu. Baako bi a mehuiɛ, Nana, wonim deɛ wɔpɛ firi hɔ? Ɛnni Ghana o, ebi wɔ India, ebi wɔ China. Deɛ wɔpɛ ara ne sɛ yɛn secret society no ɛni, wopɛ sɛ wo join yɛn anaa? Wɔn question ara no no. Deɛ ɔmu hia ne sɛ ɔbɛ click yes. Ɛhɔ awu. Hɛ wo din mfa ɔmo ho. Baabi a wo firi ɛmfa ɔmo ho. Ɔmo nim wo ho biribiara dada the moment a wo gye tom mu sɛ wo bɛyɛ no. Ɛnɛ yɛ wura nkyerɛkyerɛ mu deep kakra. Ɛkwan a ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛtwe wo kra ɛde adi dwuma no you have no idea. Ɔmo bɛyɛ no pɛpɛɛpɛ. Ɔmo wie a ɔmo ama wanya sika twitwiridie na wahyɛ aseɛ de adi dwuma. ɛkɔ n'anim aduru baabi a, na afei wɔahyɛ aseɛ sɛ wɔregye wɔn nneɛma. Wonim, ɛkwan a wɔfaa so tenaa wɔ kurom ha sei a ɔte India, ɛte China, ɛma ɔtwɛn wɔ kra de dii dwuma no, saa ara na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔpɛ deɛ wodɔ no pa ara. Wontumi nlae no. Wopɛ wo maame asɛm a, wonim. Wo yere a wawale a wodɔ no, wo ba a, wo ba a wakoma wɔ ne mu pa ara. na wɔatwe ne kra twɔ na wɔaku no, anaa wɔde ade bɔne bi ato ne so. Wo ne wo ba no te dan mu na ɔnam mobile phone so ɔde dele wɔ India. Sei na akɔ akɔduru o. Wohia sɛ wobɛkleke yes kɛkɛ. Anaa yɛn nipadua wei. eh, na me ne maame baako di nkɔmmɔ na meka kyerɛ no sɛ, Asase wei sei so, deɛ ɔbɔ adeɛ no, ɔbɔ ma yɛ flesh sei, physical beings sei sɛ yɛne yɛntena ha. Na wofa body no a, body ahodoɔ bebree tete body wei mu. Sɛ wɔn sɛ yɛwɔ yɛ kra, sunsum ahodoɔ bebree, even w'adwene koraa no ɛyɛ form of body. Woso daeɛ a, Ɛnyɛ wei na ɛkɔ o. Woda dɛm but na wokɔ baabi. Adɛn nti na wotumi so daeɛ na biribi ato wo wɔ daeɛ no mu? Wobɛsɔre na ayɛ wo physical. Ɛyɛ wo ara na wokɔ no. Nti wo wo body no, yɛwɔ body bi a woso daeɛ a ɛno na ɛkɔ na aba. Yɛse obi yɛ bayifoɔ, watu but na ɔda hɔ. Aseɛ ne sɛn? Adɛn nti na ɔmfa body no nyinaa nkɔ? Yɛwɔ body a yɛde tu kɔ hɔ. Nti yɛ bodies no ɛyɛ ahodoɔ bebree. Wote aseɛ? Nti obi wɔ hɔnom a ɔyɛ spiritualist anaasɛ ɔyɛ honhom mu nneɛma. Asɛm bɛsi na yɛafrɛ mo ne yɛbisa wo na wotwa torɔ. Wafrɛ wo sunsum no ɛne no adi nkɔmmɔ, ɔnni torɔ nkyerɛ no na waka nokorɛ. Woduru hɔ na wotwa no torɔ. Sei na ɛteɛ. Nti seesei ɛkwan a wɔbɛfa so de atwe wo sunsum anaasɛ wo kra de adi dwuma no, ɛyɛ very simple. Nkwadaa no a aba no nso, te sɛ wɔyɛ curious. Yɛka sɛ curious a, biribiara no ɔpɛ sɛ ɔhwehwɛ mu hu deɛ ɛhyɛ hɔ. Nti saa information wɔ yi, ebia wɔnyaa bi da, ebia wɔntee bi da, wɔnim ho hwee na obi deɛ daadaa no. na obi redaadaa no, wubehu a na honhom no anaasɛ tumi no afa no. Ɛfa no a, ɛdene. Enti wubehu no sɛ deɛ bere biara ne maame, deɛ bere biara ne papa ne no kasa, anaasɛ wɔayi no ama ɔpanyin bi a sɛ ɛyɛ ne sɔfo anaa biribi a onim de ne no kasa no, onim saa adeɛ no. Enti ebia wanya admission to university, ɔne no bɛkasa. Zygoteni. Zygot kɔɔ Legon, mekɔɔ Tɛk. Wobɛkɔ no, na sɛdeɛ nsɔrensɔre no de wɔn banner bobɔ sɛ You are welcome to campus ne ade no, Secret Society foɔ no nso de wɔn de abɛbobɔ hɔ sɛ mo na moaba no, yɛ mo akwaaba. Yɛ number ni, wopɛ sɛ wo ne yɛ bɛdi dwuma a, yɛn nso yɛ mo akwaaba. Yɛne wo bɛdi dwuma pɛpɛɛpɛ. Wahu sɛ. Ahokyerɛ tumi ma nnipa tu anammɔn bebree a ana ɛnni ɛnni yɛn adwene mu anaa yɛn akoma mu sɛ yɛbɛyɛ. Na wɔapeke nɔmba, na wɔafrɛ. Wote fie, wo ba kɔ sukuu, kɔ join ne secret society. Ɛbɛdu baabi no, ɛbɛka sɛ wɔmfa wo mmra. Ɔwɛmfoɔ, woabrɛ wo ho fiti wo mmɔfra bere mu. Sɛ anka wo ba a wɔabɛwo no na ɛreba abɛhwɛ wo no, wɔde wo rekɔgye. Sesei sikaduro adɔso wɔ system no mu, adɔso wɔ system no mu, ekuro wei so yɛyɛ timɔɔho. Sɛ woyɛ obi a ɛtɔ da bi a wonna ntɛm a, nka wobɛhu deɛ merepa kyerɛ no. Mekae ɛbere bi, yɛkɔ yɛ sɔfo baako ma yɛkɔ all night, na yɛreba. Hmm. Na all night no, ɛbere a yɛkɔɛ no yɛntaa nkɔ nti mekɔɛ koraa na meda. Na Anaa yɛyɛ hye na kɔ mia baabi de ma me. Na yɛkɔɔ all night no, na na ɛberɛ a yɛreba no, yɛhu sɛ kaa bi kakra na bɛtwam, kakra na bɛtwam, kakra na bɛtwam, na. Deɛ ɛdi kan no, ɛberɛ a saa kaa no rebɛtwam deɛ ɛdi kan no, na yɛasɔre mma no mmienu di anim. Nti kaa no hu wɔn pɛ, wɔn a wɔwɔ kaa no ho ɛna wɔn slow down. Nti wɔn slow down na wɔn hu sɛ yɛn yɛwɔ akyire na yɛreba ɛna ɛtu tenee. Wɔn kɔ baa bɛyɛ four times. Afei last one no, nipa no roll glass na wɔn asate sɛ wɔresere. Sɛ wɔn mmienu pɛ na wɔn nam a. Kyerɛ sɛ wɔnam bebree redi dwuma hodoɔ. Seesei boys no bebree short cut to heaven, short cut to success no a na yɛreka no, wɔde wɔn ho agyim. Well yɛwɔ online deɛ ebi wɔ hɔnom a ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ genuine. Mm. Obi wɔ trading ne forex genuine, obi wɔ hɔnom a ɛno deɛ ɛnyɛ saa nneɛma no bi. Ɔbɛkɔ de ne ho akɔ akɔdɔm tumi bi agye. Ɔhu sɛ te sɛ deɛ tumi no wɔgyegye yɛ mmaa no ho nsuo. Wo babaayewa kama na ɛbɛdu berɛ bi no, wahyɛ aseɛ de sika aba fie. Ɔwofoɔ no nim sɛ nneɛma a akwadaa no ahyɛ aseɛ retotɔ no, ɛmfiri ne bɔtɔm, ɔntumi nyɛ sika a ɔde bɛtɔ saa nneɛma no. Anaa ebi wɔ hɔ a ahokyerɛ nti ɔdɛ bɛyɛ bi kã ho na ɔayɛ dzinn na yɛnye no dɛ, Ei, nansã yi kua dɛrse fann o, nansã yi ama dɛrse fann. Ei, na ɔahyɛ ase koraa abɔ bɛsɛn wɔ ne ba no hɔ, akwadaa a ɔnnyɛ edwuma. Ber a yɛbɛpepa no ho nsuo de akɔ akɔyɛ, bi esisi beberee, radio so ntsi wonntumi mma obiara bi. Ntsi, edu ber a. Woannya akwadaa no kasakyerɛ biara, wagyae society no ama no sɛ ɔntete no. Sikani bere ketewaa bi, wobɛlusu wo ba no, wanyɛ yarefoɔ a, ɔbɛwu. Ɛna seesei, ku ara na yɛde ku nkorɔfoɔ. Ɛnyɛ mmaayewa no nko ara, seesei gay gay no yɛreka no, ɛwɔ system no mu. Ɔbɛfa akwadaa no to saa bonsai afei bɛduru baabi no, agya no ade na ɔnte. Na ɛba, akwadaa ketewa a worepagya, ɛsɛ sɛ ɔbɔ pampers. Health problems a ɛde bɛbrɛ wo, last show wobɛ lose wo ba no. Nti nneɛma bebree sisi a yɛne wei sei ɛnhu but na nkwadaa no abɛɛfo kwan so nti wɔnam so de di dwuma ahodoɔ bebree a ɛnhu, secret societies. Nana, yɛ yɛ yɛfiri mmamu a yɛ mu nkyɛe, yɛgu so koraa yɛ kakra. Sɛ yɛnyɛ nkɔkora, abasiriwa nso yɛnnuru mu. Nti system no yɛte aseɛ kakra. Nneɛma bi wɔ hɔnom a, nkɔmmɔ bi wɔ hɔnom a yɛne mmamuwa no di ne adeɛ a, yɛma yɛn ani nkɔ wɔn ho. Deɛ yɛbɛtumi biara. Nti wei na me recommende sɛ yɛbɛtumi ayɛ. de aboa. Ebia wunim deɛ ɛboro saa, wunim deɛ ɛsene sei. Deɛ ɛdi kan, ɔwofoɔ biara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɔ mpaeɛ a ɔnyi ne mma mfiri mu da. Yɛn mpaebɔ mu no, ayɛ a yɛne nkwadaa no nyɛ mmom. Sɛ wo ba refiri wo nkyɛn akɔ sukuu a, fa mpaebɔ tan n'akyi. Nana, deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛda bi yɛtiritii topic bi wobɛkae a, sit them down. Yɛnya berɛ na yɛne wɔn ntena ase na yɛnni nkɔmmɔ. Ɛ akwadaa no ɔkɔ soro ba fam sɛn w'adwuma bi ɛsɛn no ɛwɔ nneɛma bi ho. Ebi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ ɔyɛeɛ a wobɛtrɛke no akyɛ no. Da ko obi wɔ hɔ no makenkan. Wa no opie ne so prɛko pɛ fa phone no ma me nyɛ call Aho ebi wɔ ha na ɛyɛ human right masa oba a wotu botom ma ne sika deɛ nyɛ human right sɛm o yɛn kaa sɛ kɔbɔ ne ku no anaasɛ kɔpira no but nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ oba ɛwɔ sɛ wotumi hu mpo wo yere kora mpo no wowɔ ho kwan sɛ wotumi Ɛ search search nneɛma na wo ba. Fa wo phone no
fa ma me nyɛ call.
Saa time chat bi ɛbɔ mu no. Yes. Wawura wura mu a bohu sɛ wo nsa so no mu. But wagyaa no sɛ ɔyɛ akwadaa nti mema no freedom. Wodi agorɔ. Ɔba abɛsɛe abɛto wo so, problem a ɔde bɛba no. Nana, yɛwɔ awofoɔ bi a, wɔbɔ bra de nneɛma si hɔ, it takes ɔbakwasea baako pɛ, ɔbɛsɛe ne nyinaa. You need one fool, just one fool, millions and billions a w'accumulate no, ɔbɛhye ne nyinaa ama w'aba down. The same way, ɛna sɛ wo traini akwadaa no, saa Bible asɛm na ɔkae no deɛ, papapapapa, ɔse kyerɛ abɔfra no kwan a ɔmfa so. na ɔnyi a, ɔmfiri ho. Nana, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a eh, mɛka, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛfa yɛn mma no nnamfoɔ. Ɛnyɛ sɛ ne ne nye too free to level bi a ɛtra so, but ɔwɔ fie bi wahunahuna wɔn dodo. Hei, hei, mashallah, hei, kyɛ sɛ, hɛ, ɔbɛteta bɔ game bi a, wontumi nhu nkye no. Afei na agye nsam. Wonim sɛ fie bi wɔ hɔnom a, saa emu yɛ huhuuhu asɛ wɔn ne nkwadaa no nyɛ friendly nti, akwadaa bi tumi kɔ nyem. Ɔnka da. Ɔnka. Misinformation no akɔnom aduru no wawu. But wonim sɛ deɛ wo ne no ɛyɛ fine ne ayi no, ah, ebi wɔ hɔnom a ɔnyem yɛ abɛhu. Kyɛn sɛ wo nua, mfomsoɔ na akɔba. Nipa na wɔbɛwo no to bo ase na wɔde ɛpɔ pa ato ne tirim. Yes, ɛkɔ so bebree. Wo ne no yɛ free a, wobɛtumi mpo abɔ ho ban. Ɛsiane sɛ wo ne no asɛ too serious, too serious nti, nneɛma nketenkete bi wɔ hɔnom a ɛhia no ntumi mmɛka. Obi de ma no abɔnten pɛ na wakɔgye. Nti yɛma yɛn ani nkɔ ɛberɛ a mmɔfra no wɔafiri primary kɔ JHS hɔnom no, ɛhɔnom na wɔrepagya no a wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ho no, abɔfra no duru hɔ pɛ na ɔpɛ sɛ ɔno ankasa de ne ho ɔpɛ sɛ ɔdecide de ma ne ho ma ne parent nka bi parent bi wɔ hɔ anaasɛ awofoɔ bi wɔ hɔnom a ɔma yɛ ɔmo sɛ ɔmo suro ɔmo ma yisa deɛ ne gye firim na mmoa wo adɛn na ɛsɛ wosuro wo ba ɛduru baabi akwadaa no mpagya biara ɔbɔ mu hei na ɛsiane anyigyesoɔ bi a ɔde maa no ɛfiri mmɔfra se nti Last one a mɛka ho asɛm, adeɛ biara a woyɛ ɔwofo a wosua wofaa mu a ammoa wo no, anaasɛ woaba bɛhu sɛ ɛde nsunsuansoɔ bɔne ɛba no, mepakyɛw kyerɛ abɔfra no na kyerɛ no nsunsuansoɔ bɔne a adeɛ no ɛbɛtumi de abrɛ no ɛnnɛ ne daakye bi a ɛwɔ yɛn anim. Nanaa wonim sɛ sɛ yɛsu a yɛtumi bɔ pɔ bi to yɛn tirim? Ebi wɔ hɔ a na ɛnyɛ nokorɛ. Ɛbɛda wo tirim ara kɔpem tam a wobɛnyini ansa na woabɛte aseɛ na woayi afiri wo tirim. Mɛkae ɛberɛ bi a me maame ka kyerɛɛ me sɛ sɛ memene akutu aba a, ɛbɛfifi wɔ me yam. Na ɛfifi a, ne nhini bɛpuepue wɔ me sisi mu sei na apue m'anum na nkorɔfoɔ retete me nam sei na nkorɔfoɔ rete akutuo no di. Nanaa me yam hye me nti medi akutu a na meyɛ very careful
wonim yɛkɔ afuo mu a yɛpra kutuo no di saa yɛdi saa nti na ɔpɛ sɛ mete so yɛdi nti ɔsɛ a yɛni adeɛ bebree saa yɛsɛ yɛnte sɛ yɛ dɛ yɛkɔhyɛ so a yɛbɛdi saa bɛhu sɛ yɛabɔ ebi wɔ yɛkyi sei na yɛateɛ kutuo no agum no akyɛ sɛ Wɔkaa saa kyerɛɛ me no, ɛdaa me tirim saa nti minyin na mise, 'Ei, ɛpɔ wei se deɛ na ɛyɛ pɔ kɛseɛ paa o, ɛne afoforɔ bi. Wobɛtumi afa nyansakwan bi abɔ pɔ bi ato akwadaa no tirim ama watwe ne ho afiri saa adeɛ no ho. Ɛnyɛ ne nyinaa na wobɛtumi ayɛ, na mmom no, w'afa mu deɛ deɛ, yɛ, na w'afa mu deɛ no, ɛbɛtumi atwe abɔfra no de afiri nneɛma bi ho. Secret societies, ebi wɔ hɔnom a ɛnyɛ abɔfra no, wo kunu a wo ne no da dan mu, ɔdi dwuma bi saa, wo yere a wo ne no da dan mu, ɔdi dwuma bi saa, neighbor, obi wɔ hɔnom a ɔbɛhan dan o, ɛna wo nso akɔhan wo dan na wakɔka na ɔde abɛka wo. Ka na ɔbɛkɔkeka na ɔde abɛka wo ne sɛ, ɔyɛ na ɔde abɛfɔle wo ba no. Nti ɛwɔ system no mu. Mma yɛntwee yɛn ani si nhu he. Asɔfoɔ, atikyafoɔ, mpanyini, stakeholder biaa a obetumi aboa ama saa kwan bɔne wei sei yɛatwe afiri hɔ anaasɛ yɛso ate na yɛama mmɔfra no ne obiaa te aseɛ sɛ kwantia bi a wobɛfa so sɛ wode pɛyiedie no sunsuansoɔ bɔne bɛba no yɛmfa so na yɛnim sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pɛ a ɛyɛ berɛ ɛnyɛ kwa mfasodeɛ ɛbɛba so ama yɛn. Ɛda so yɛ nkunanhyɛ sika kɔkɔɔ a yɛapɔ ho wɔ gya mu. Otwedeɛ Ampɔn Kwame ne nkwa so, ɔman Ghana kwa so, Akyemangsa FM nkwa so. Ɛɛ asomdwie nka obia, peace shalom. Amen.